September ninga Thawhlehni Sanghnih sawmhnih pathum a ni e. Thlirtu leh ngaithlatu zawng zawng te in zavaiin duhsakna chibai kan buk leh vek a che u. Manipur tualchhung buaina chhuah hnuai Imphal a Zo Kuki lacham bang te chu security force ten an chena in atangin tih luina in an chhuah tir tih report a awm hnuah Congress party hruaitu P Chidambaram chuan Imphal Valley-ah hnam pakhatin a hmelma hnam dang a nuaibona Ethnic cleansing chu zawh fel a ni ta tiin Pathian ni khan a sawi. The Hindu report a Talan a nih danin Imphal-a Kuki chhungkaw panga la cham bangte chu thuneituten tih luina in an in an chhuahtir a ni. Hemi awmzia chu Meiteite awmna Imphal Valley-a ethnic cleansing chu zawh a ni ta tiin Union Home Minister hlui chuan X-a a post. State sawrkar thuneihna in Ethnic cleansing kalpui a ni a, sorkar laipuiin state sorkar chu constitution angin a kal a ni an ti bawk. Tun aia zahthlak hi a awm thei lo, India rama dan pal zutna nasa tak thleng mek chuan zual lam a pan a ni a ti bawk. Kal liam ta zir tawp nizan khan Imphal a cheng Kuki sawmhnih pali te chu security force te chuan Imphal chu an tan a him lo tiin an chena in atangin an chhuah tir a ni tih an chhuah tir zinga mi pahnih chuan Inrinni khan an sawi i, Imphal Valley a kawsa Kuki Sangchuang te chuan tual chhung buaina chhuah hnuah Imphal Valley hi chhuahsan in Tribal te awmna Hills District lamah an tlanchhia a ni. Chutiang bawkin Tribal te tamna Hills District a Meitei khawsa te chu Imphal Valley lamah hian an tlanchhe ve bawk. Kuki hnam thenkhat te chu security ve hnimna hnuaiah Imphal West District-a New Lambu Lane hmuna an la khawsa a. Mahse, zirtawp nizan khan an chena in chu chhuahsan turin thuneituten an hriattir tih an sawi. Security official lam chuan an tan a hlauhawm avangin Kuki te chu zanlaiah chhuahtir an ni an ti thung. Sorkarin awmna tur a siamah heng chhungkua te hi dah an ni tih an sawi bawk. Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan an state-a buaina chhuak tih punlun tu mah puiin Editor Guild of India, EGI, President leh member pathum lakah FIR an theh lut tih an sawi. Chief Minister hian nimin khan Imphal-a press conference neiin state-a buaina chhuak avanga tualthi tam tak leh chena in tam tak chan an awm laiin EGI chuan an buaina ṭo bul tak hre loin ṭan lam neiin report an tichhuak a ni, a ti. Editor Guild hian Karmasa khan report a tichhuah, Manipur tual chhung buaina thleng chungchanga media te thil chhuah dan chu sawiin media outlet thenkhat chuan ṭan bik neiin thil an tichhuak ṭhin a ni, a ti. Hei bakah hian Internet service tih tawp a nih chu na takin an sawisel a, press meet i tan hnathawh a tih va hlah bakah Manipur state hruaitu ber chu buaina chhuakah pawl pakhat tan bik neiah an puh bawk. Chief Minister N Biren Singh chuan EGI report tihchhuah chungchangah state sorkar chuan an President Sima Mustafa bakah August ni sarih atanga ni sawm chhunga Media report chungchang zir chiang tura an state tlawhtu senior journalist pathum Seema Guha, Bharat Bhushan leh Sanjay Kapoor te lakah FIR hi thehluh a nih thu an sawi. Heng mite hi anti state, anti national an ni. State mipuite rilruah tur phul turin an rawn kal a ni. Hei hi lo hrelawk ni ila chuan an rawn kalh hi ka remtilo ang tiin a sawi. EGI hian September an inhnial report an tih chhuah. Manipur state hotu berin Kuki, Zo tribal te dan lova an state a pem lut, illegal immigrant leh foreigner tia a puh ngawt chung changa data leh evidence zintlak beh chhan engmah a nei lo tiin an tar ang. Myanmar ram buaina avanga Manipura ral tlan engemaw zat lut chu Kuki, Zo hnam awm zawng zawng te an vai a, illegal immigrant tia puhna remchangah a hmang a ni. a ti. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan inrini kal ta khan Tel Aviv khawpuia Eritrea ram atanga pemlut pawl pahnih ten buaina nasa tak an chawh chhuah hnuah buaina chawk chhuaktu te chu an ram a thawn kir turin a ti. Tel Aviv-a buaina chhuak avang hian Pathian ni khan Special Minister meeting neih a nia, Prime Minister Netanyahu chuan buaina siamtute laka khauh taka hma lak a nih tur thu leh mawhphurtute an ram lama thawnkir nghal an duh tih a sawi. Eritrean pawl pahnih te inkara buaina chhuakah hian mi zahsawmsa rih chuang an hliam a, hliam tuar zingah Israel police officer engemaw zat an tel. Netanyahu chuan Meeting a tel Minister te hnenah an rama dan lova lut te thawn kir an nih leh vek theihna tura ruahman a siam turin a ti bawk. Heti lai hian international law hnuaiah Israel hian a nunna atana him lo nia ngaih ram atanga luta chu tih luihna mangin a thawn kir thei lo thung. Prime Minister chuan Engineer buaina chu a ka inhamhlawih Eritrea sorkar thlawptu zinga mi sangkhatte thawnkilh dan tur chu Ministerial team in a ngaihtuah nghal tih sawi a, heng mite hian refugee status an nei lo a, an ram sorkar chu an thlawp tlat a ni, an sorkar an thlawp chuan An tan an ram a kir leh chu a tha zawk a ni, a ti. Israel ramah hian Africa ram atanga pem lut mi singhnih leh sangha vel an awm mek a, an zinga tam zawk chu an ram buaina leh inawp behna tlanchhiat san Sudan leh Eritrea ram atanga lut an ni. Mahse, Israel sorkar chuan an rama lut zinga tlem teh chauh chu asylum seeker-ah pawmin midangte chu economic migrant angin a ngai. Sawiseltu thenkhat chuan Israel sorkar chu an rama tlanlute ram danga an kalchhuahna tur kawng hrang hranga nawrah an pu a, mahse Eptu party te ngei pawhin pem lute avang hian an awmkhawmna Tel Aviv chhim lamah puikhawina a thleng nasa niin an sawi thung. Pathian ni khan National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan buaina chhuahna hmun hi a tluah a, police te hmalakna chu fakin Dan bawh che chute chu Thawnkir an nih hma chu hren an ni dawn ti sawi i, Helai hmunah an awm a tulna awm lo, hei hi an hmun pawh a ni lo a ti. Inrinni vek khan Norway-a Bergen khawpuia Eritrean atanga pem lut an ram sorkar thlawptu leh dodaltu pawlte an lo intibuai tawh bawk a, Police thahnem takin buaina siam te hi an hnawt darh a ni. August thla tirlam khan Sweden khawpui Stockholm-ah Eritrean Festival hmanaah buaina chhuakin mi sawmnga pahnihin liam an tawrh phah tawh bawk. Ukraine President Volodymyr Zelenskyy chuan Defence Minister Oleksiy Reznikov chu ban a nih thu Pathianni khan a puang, Defence Ministry lamah kalphung thar an ngai tih a sawi. Defence Minister ban a nih thu a puah hnu hian State Property Fund enkawltu Rustem Umerov chu thlaktu atan nominate nghal a ni a, Parliament in a pumpui leh phawt a ngai ang. Oleksiy Reznikov chuan Parliament ah banna lehkha a teh luh nghal thu hi X lamah a post zui ve nghal a, Ukraine media te chuan London a Ukraine ambassador in a awm zui dawn niin an tarlang. Kun sawmnga pasarih mi Reznikov-i an ram in Indona a hmachhawn atangin hriat a hlawh zui hle a, khawthlang ram aiawhte nena meeting an neih ah pawh vawi tam tak telin an ram sipaite thuam changa tur pe tura nawrna kawngah pawh mi pawimawh tak a ni. Mahse hun engemaw chen atang khan ban a ni dawn tih sawi thawm hi a awm tawh a ni. Heti lai hian expert te chuan Cabinet siksawi hian Indona an hmachhawn bekah thil a thlak danglam vak an ring lo tih an sawi thung. Lengpui Airport tih changtlunna ah dan bawhchhiatna a awm nih a ngai a, Chief Minister Zoramthanga hekna chungchanga Mizoram Lok Awikta chuan dan hre mite ngaihdan a dawng tawh. Lok Awikta atanga thudawn danin Chief Minister hek a nihna chhuitu Anti Corruption Bureau, acb, chuan Chief Minister Zoramthanga thiam lohna an hmu lo. Lawk a week ta chuan ACB report chu an zir chian hnuah dan lam thiamte ngaihdan, legal opinion, a dil a ni. Hun engemaw chen legal opinion pawl nghah a ni hnuah tun hnai khan Lawk a week ta chuan an dawng ta a ni. Legal opinion atang pawhin CM hek a nihna chu tih zui vak ngaihna awm lo a ni. Hetih lai hian Lockowiita chuan CM hekna chungchangah hian thuthlukna an la siam lo thung. Chanchinbu mite zawhna chhangin Lockowiita Chairman Lalsawta chuan investigation wing kan nei lo a, chuvangin chhui tura kan ruat ACB chhuina hi kan pawm mai a ngaihna chin a awm. Chutih rualin he thubuaiah hian thuthlukna kan la siam lo a, kan la zir chiang mek. Investigation wing chu nei ila thil nih phung a danglam deuh mai thei, a ti. Tah lantawngin Mizoram First Movement, MFM, chuan Lengpui Airport tih changtluna dan bawhchhiatna a awm a ngaiin a mawhphurtu a an ngaih Chief Minister Zoramthanga chhui turin April ni sawm pakhat sang ni sawmhnih pahnih khan Lawkawita ah ngenna an thlen a. Lawkawita chuan bawhzuiin chhui turin July sang ni sawmhnih pahnih khan ACB a hriattir a, ACB in an chhui ta a ni. Log awi ta hotute hnen atanga thudawn danin ACB hnena chhui chiang tura an hriattir hmain Lengpui Airport tih changtlun chungchangah hian GAD leh PWD-a thil thenkhat an zawt hmasa a, document pawimawhte an dil bawk. GAD leh PWD atanga document an dawn te chu Lok Kawita chuan an en fia. Mfm in CM Zoramthanga an puhna chu chhui zui tlakah ngaiin chhui turin acb an hriattir a ni. Mfm chuan PWD enkawltu CM Zoramthanga chu a thuneihna hmang sual leh chhungkhat laina duhsak u chuakah an pu a, Indian danpui, Article sawm pali a baw chhiat avang leh General Financial Rules sangni sawm pasarih a Rules za sawm ruk pahnih leh Vigilance Commission thuchhuah hrang hrangte a baw chhiat avangin Prevention of Corruption Act nineteen eighty eight hnuaiah thubuai siam sak ngei turin Lok Kawita ah ngenna kan thlen a ni, an ti.